Zabuang, zabuang. Pi le pu te, chi bai le vek u le, ka lo let leh ta. Hmasa berin in ngai tam na te, ka rawn dil duh a, video te ka rawn dah ri gu thei tawh lo a. Ka camera hi a nuar mai bak a, a charger lampang ah khan hmu sawt na ka tawk a, tin a battery lo chiang kuang lo chho leh bawk a. Camera chu a nawr lo kar ah ka chhuak reng tho a nia. Chuan tun tum video ah chuan,

Ava han mawi teh reng em? Kan Zoram hi chu mawi a ni tiro u. An ram mawina hmu chak a rawn kal pawh an tam na rawh a hei thlasik a ni chho tawh a, kan khaw lam chu vawt tawh khawp mai. Chuan kan nungcha neih lutak tak te pawh.

He sava hran thiam deuh mai hi vate vakul thlan thla chang hlawi emaw vakul te chi te pawh hun an lo ti a, hei koh dan hi a inang lo ve thei khawp mai kan tih tawh kha. Laser racket tel drawn go niin vate chi hrang hrang hi a ho thin a ni. A koh na lamah chuan an tleh ve dam dam nei zel. tuklo leh tawlawt tlai lampang riak tur pawh an hram nasa khawp mai thlasik boruak thiang lai a ni bawk a ni tla tur pawh a mawi e mawi tak a ni heng pangpar te hian an timawi leh zual umm ral hla taka han ti reuh a awm thleng lampang ruang khun ni ber mai va rawng te pawh an tlai riak tur an hram ve dak dak mai. Tichuan kei ni chu kan vak ang, kan vak vak ang eh. KM hnih khat danah rah tlan hmawng leh thing par vel a awm pheuh pheuh a, chung chu eng nge tlan tih kha hmuh kan tum dawn ni. Chuan zanin atana kan tawn hmasak ber a lo lang ta. Bakin an tlan ve a, bak hi. an rawn kai zuk zuk reng a ah an thlawh leh nghal mai zel a chuti karah chuan eng emawni var bak ni si lo thawm mai miah loh hian in an rawn kai leh zat zat thin a an rawn en chiang a sazu maw kan ti dawn a tih rah phei chuan a lo ni hauh loh mai. An che rang em em mai a, ai fiah zawka thlalak kan tum dawn ni. Ani te reuh hi biang flying squirrel kan tih the hlei thlawk thei ang chi khan nia India ramah hianin chi sarih lai awm anga hriat record a nia he biang hi-- ah a sap hming ka zawng tak miah la ka hmu zo miah lo a amah hi ah hleilu bial kan tih ang chi tih ah vel kha a ni in ka hria a tin hei a aia te hret pawh hi ka hmu tawh a ni kha chu kha kha chu a lan no deuh te pawh a ni ve thei tho mai beng te hi chhun ah thingkaw rawng an mu a zan lamah chaw zawng tur in an chhuak thin a ni. Aah sahmuh mai mai har tak mai leh vang tak mai an ni a, Mizoram mi aah za a za a sawm vel chauhin a tak an la hmu ang he biang tiang biang hi. Chuanin a he thing hi a tla na hi thing par lampang chi a ni a, a par rah deuh reuh ang hian a awm a, kha kha bak te leh aah vahluk biang leh thil chi hrang hrang khan an tlan a ni. Tichuan hei a rawn ti thla phawk phawk reng hi a awm a, eng nge nih kan hmu thei lawk lo a, kan buaipui nasa khawp mai a. Hetiang kan buai em em lai hianin tawh em anih hian min lo en kiau mai. He zabuang lian tak mai hian min lo thlir reng mai. Zabuang hi Himalayan Palm Civet tih a ni a, kezi ruk, kezi sarih te pawh an ding chho ve daih thei a ni. Tin, thlasik hun lai hianin Mizoram, umm, Mizoram mai pawhin lo khing lai, Naga, Nagaland te pawh aniang chu, ah chuanin kah nasat pawl a ni, tin kan thenawm Myanmar lamah te pawh. Tin, ka beisei lo tak maiin an ngam, ka rin aiin an lo ngam hle mai. No hi tum khatah hian pathum atanga pali an nei tlangpui. Chuan kan Zobuang te a lirlam an lawn chho a, kan lak phak tawh loh lamah an lawn ta si a. Helai zan hniam lam panga thil rawn ti tla ṭil ur ur ṭhin te hi eng nge nih kan a thlalak tumin kan bei ve teh dawn ni. Kan awmna hi a chheng chhe khawp mai a rah sual palh chuan lum hlum chuan thih ngei ngei ni tawp mai. Ka camera pawh. Thi loh hram hram a tum ni deuh ber mai. Focus a chak tawh si lo a, amaherawh chu khi khilai mi khi a rawn meng de leh zeuh zeuh thin khi eng nge a nih tih kha kan hriat nge ngei ngai a ni. Camera an thil leh rih vel thin a, kan han ti nung leh a, tin theih ang theih pa tawpin maw um theih theih bing biletin eh theih theih theih pa lingkawin eh.

India hian primates pahnih kan nei a, chu chu Hauuk leh Sahuai ni do te hi an ni. A tirah han kan hre lawk lo a, kan lo en hrep a, kan inthiam lo khawp mai a, a chhan chu an mit hian eng a lak chak em avang hianin an thluak nena inpawh aw a inpawh niin ka hria a intih danah khan chu chuanin anmahnia harsatna a thlen thei thin a ni. Tichuanin Sahuai ni do hi-- man an awlh em em mai a amaherawh chu an zak hnuai ah hian tur an nei a chu chu an liak thin a ah chumi an liah hnuah chuanin an seh kha hlauhawm ta em em a primate tur nei awm chhun an ni ramsa tur nei aw ramsa tur nei ang chi khan chu tichuanin K G hnih bawr vel a rittem ni ve thin a tihian ani teh pawh hi kan ngaihtuah deuh a a tuk-- leh zanah kan va kal leh a, a lo la awm a pangngai takin he thing par hi a lo tlan leh a, a zan hmasa a kan en hrep khan a ti buai lo hlauh a kan lawm hle a ni. Ahh video hi ahh a lang chiang mai mai a chhan chu zan lam mi chu thim em vang kan edit eng tawh zawk a, ahh original ah kha chuan sahuai ni deuh a nih leh ni loh kha hriat a harh em em a ni, tichuan hei hei hi Zauhangin an tlan thin a chumi beisei chunga hian thu deuh na anga. Chu hang lo zawk heng fruit eating vet bak thei rah ei chi thei ei chi ho hi kan la ta zawk hlauh a ni. Chuan zing boruak nuam tak a lo inher leh ta. Min fak leh dawn ang aw. Who are ready? Thlasik a hnaia thing tam zawk te pawn an hnan ti tlat tan leh diau tawh mai a. Hnah pawn hring lam atangin ah brown lampang eng lampang chi maw khatiang hun kha an hnah rawng a eng hun kha thleng chho lo tan tawh dawn ni. Mukhuaila nilum ai lai pawh thu dum khup mai. Tin, hetiang ang hnim zam chi, climber kan tih ang chi mai pawh hi ka mit la chi an ni a tiang thlalak pawh hi ka ngah khawp mai. A mawi ka tih zawng tak an ni. Camera pawn nawrh hun a hria e, thlap mai a. He sava mawi tak mai hi Vachalde niin white cap red start tih ni a, lui dungah hian an tam em em mai a tiang ho si hi. Lui dung vela a nung teh nau thlawk hi an ei nasa em em a, tin an bu te pawh lui dungah lui ko bang pial tlep. Khuar lai ang chi a te hian an buhin chep duh em em mai ni. Tin, khawbul hnai, a khaw chhung, khawpui chhung a kawr ang ah te pawh hian in hmuh tur an awm ve leh nawlh nawlh thin a ni. Ram ar nu hawi liam a nih kha, a rual ka la hman lo chiah chiah. Tin, Siamtu Pathian hian nungcha te hi ei zan tan tur hrang hrang hi a lo pe a, mak leh dangdai tak tak te chuan heng mute sen uk nupa te pawh hi aa sava chu an thlawk thiam vek e, amaherawh chu heng mute sen uk hi aa special danglamna riau an nia. Chu chu an chaw zawng hi ah thli an dawng thiam em em a, kham pang perah thli an duh tawk an han dawng hi chu lei atanga fit chan ve vel lekah pawh van boruak hian an ding vang vang thei a ni. Hei tiang ang hian a ni. Kestrel, Common Kestrel an nih a mutesen uk te hi Mizoramah hianin kan ngah ve hle a ni. Tin, khawvel mu species-ah chuanin hetianga vana ding thinawm chhun hi an hial awm e. Tichuanin, tun ṭum video chu lo tawp leh dawn ta der mai a. Tihianin video hi kan khawl chho leh vek vek anga tichuanin kan rawn dah khawm leh thin ang a. Pathian zara kan damh chuanin rawn regular theih hun te pawh kan la nei leh tura an beisei phawt mai ang aw. Chuan hei in hmuh ang hianin hei hi ka battery charge ve theih dan chhun a ni a, charger hi tha lo a tin battery hi puam nasa tawh em em a, kum sawm panga chuang a ni ve tawh a, kan camera hi a rim em em a. Chuvang chuan video pawh ka rawn nei regu hlei thei lo ni awle.